Mae'r fath mor un cyflwyno â'r nechiad hwn i'r esgobaeth trwy ddull electronig, yn hytrach nag yn ein cenhedlaeth esgobaethol neu adeg yn fy ngwyfon esgobol, yn arwydd o'r hyn a fu yn deuddeg deuddeg.
Blwyddyn ddathlu, dyna oedd y bwriad gogofer a 2020. Dathlu clanmlwyddiant datgysylltu'r pedair esgobaeth Gymraeg hanesyddol oddiwrth Eglwys Loegr a ffurfio talais yr Eglwys yng Nghymru. Ond ran ninnau yn Niddewi, bwriadwyd i deuddeg deuddeg hefyd fod yn asglysur dathlu 900 mlwyddiant cydnabod Dewi Sant yn sant gan y babaeth yn Rhufain. Hyd yn hyn, Dewi Sant yw'r unig un o blithsaentiaid Cymru i'w cydnabod yn y morth hwn. Adeg ein cynhadledd esgobaethol llynedd, Fe wnes i annog pawb ohonom i gredu ac i ymddiried yn y hyn y gallu Duw a'i gyflawni ynom a thrwom ni fydd deuddeg deuddeg yn unol â'm gobeithion na cynlluniau.
Bu'n flwyddyn anodd ledled y byd, yn y Deyrnas Cyfynol ac yma yng Nghymru. Yn rhaeddiwyd cymunedau ar hyd a lled y byd gan Gofid 19.
Bylchwyd teuluoedd ym mhob man o golli anwyliaid. Tra bo rai pobl wedi goroesi Cofid ym cymharol ddidrafferth, bu frwydr enbyd i eraill. gydag effeithiau hir dymor yn parhau. Cafodd Covid effaith ar iechyd pobl a bywoliaeth yn ogystal. Gelwid aml i fusnes yn mynd i'r wal a phawb yn colli eu gwaith. Rhoddwyd prawf didostur ar gyfundrefn â Llywodraethu'r Deyrnas Unedig a Chymru. Amlygwyd gwaith caled ac ymrodiain ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol, staff grefnu gofal a rheini sy'n gofalu am pobl yn eu cartrefi eu hunan, ochr yn ochr â bobl hynny a'u gwaith diflino o ran cynnal bywyd pob dydd. a hynny mewn amryw ffyrdd yn y cyfnod heriol hwn. Bu hynny a draul einioes ambell un. O ran y rheini sydd, hyd yma, heb ddal y feirws, maent er hynny wedi goroesi cyfnodau clo a fu drefn nid bychan ar iechyd meddwl pawb. Roedd 2021 wedi Brexit o cychwyn cyntaf i sicr o fod yn heriol ac anodd i ni yng Nghymru. Gymaint anos digymodd a'i heiriau hynny dan gysgod Covid 19.
Effeithiodd Covid 19 arnom fe'n unigolion, fel esgobaeth, a'r hynny'n bennaf o ran eglwysi ac ardaloedd weinidogaeth lleol. Bu'n rhaid cau ein hadeiladau eglwysig mewn modd nas gelwid cynt. Methwyd dod ynghyd yn y cnawd i addoli Duw, neu ei gyd-gymdeithasu yn ôl ei hafer, Anodd oedd derbyn hyn. Gwelsom eisiau'r maeth a'r boddhad o fod gyda'n gilydd, rhywbeth y cymerir yn caniataol fel rheol. Llafurus a baechus fu'r dasg o drefnu agor ein hadeiladau eglwysig. Diolch! am dycnwch Mister Alex Glanville a'r tîm yn y Swyddfa Dalaetheuol am gadw llygaid ar y rheoliadau wrth iddynt newid, ac am eu carfrwyddydd sicr i'n galluogi i gydweithio a chyd-addoli yn ein cartellon a'n hadeiladau'r eglwysig, a hynny mewn modd diogel. Pob clod i'r Archdiconiaid am fwrw ati i sicrhau fod ein canllawiau hyn yn eu lle ac am fod yn cefn cardan i Clerigiaid a Lleygwr a fannau fanteisiwr a bob cyfle oedd ar gael yn unol â rheoliadau Yng nghanol y newidiadau di-ri rhaid diolch i Clerigiaid a phobl Lleyg ein AUL am ymateb i her cynnal eglwys mewn cyfnod pur dywyll. Yn fy ernechiad fel Llywydd y Genhedlaeth llynedd, mynegais fy ymddiriedaeth yn Nuw. Dyfynaf fy ngeiriau, Mae gen i ffydd y bydd Duw yn gweithio ynoch chi os gofynnoch iddo.
Mae gen i ffydd y bydd Duw yn gweithio drwy'ch chi o adael iddo wneud. Does dim rhaid i ni gyrraedd pob nod o bod yn Cristnogion perffaith, Digon yw agor ein bywydau ein holl annibendod ger bron yr un a'n creuodd ac a'n carodd, ac yn cariad aethof sy'n drech na phob pechod, y cariad sy'n abl i'n trawsnewid mewn modd cwbl naturiol drwy ein Ysbryd Sanctaidd. Nid cael profiadau crefyddol aruchel mo'r nod, na chwaith weddïo daear. Ond bod yn agoreg i Duw real, a dysgu caru fesul diwrnod. Rwy'n ymddiried yn Nuw i weithio ynom a thrwyddom fel esgobaeth. Fe wna i ail adrodd hynna. Rwy'n ymddiried yn Nuw i weithio ynom a'n thrwom fel esgobaeth. Rwy'n ymddiried yn Nuw i ddaparu ar ein gyfer yr adnoddau ariannol angenrheidiol. Rwy'n ymddiried yn Nuw i alw rhai i'w wasanaethu, a rwy'n ymddiried yn Nuw i ddangos ei hun i ni ac i eraill drwyom ni. Gelwir ymddiried yn Nuw i chwarae ein rhan.
Ychydig a wyddon ni pa mor heriol fyddan flwyddyn ddyn-lynol i'r pawb ohonom.
Hyd yn hyn, dyw hi ddim yn posib i ni ymlacio ac edrych yn ôl, ond er gwaetha'n ansicroedd mae ynar, hyd yn gwelaf, amryw engraifftei o Dduw yn ai ddeuoni, yn ai'n galluogi i oroesi ddydd ar ôl dydd, ac e gwared yr ymdrech, yn cyfnod hynod adnodd hwn. Fel yn achos pawb ohonoch, bu misoedd olaf hyn yn dref arnaf innau. I gychwyn, doedd dim modd gwybod beth oedd i ddod, na pha mwy hir yn disgwyl, a dyna'r wythnos fawr a Phasg fel na welwyd cynt. Ond wrth i mi sefyll a datgan Aleliwia, cyfoddodd Crist, am gynithfaid fy fechan, Adrian a mab hynaf a merch yn gyfraith, yn garth gefn llys esgob yn ateb, Cyfoddodd yn wir, Alleluia! Gwyddon fod yn Christ byw yn ein plith. Doedd y dyddiau oedd yn dilyn ddim yn rhwydd Na wythnosau na misoedd chwaith. Er i mi fod yn hapus â fy mhen fy hun erioed, gwelais eisiau gyfeillach a arferol gyda'm caplan Caroline am CP Dawn, a chyda'b cyd-weithwyr esgobaethol sy'n gefn mor sicr i mi. Gwelais eisiau gadael i swyddfa er mwyn bwyd gyda chlere, cleregwyr a phlwyfolion ledled yr esgobaeth. Bu'r cyfarfod Zoom ddiddiwedd a heb fedru cnoi cil am y cynnwys, ynghyd â'r ansicrwydd a gofiadau ynghylch y sefyllfa crefyddol yn dreth arnaf i, fel y bawb arall. Ond drwy cyfan oll, gwelais, a daliaf i weld, arwyddion fod Duw yn Grist ar waith yn ein plith. Nid a'n angof y gwasanaeth Zoom cyntaf i mi ei fynychu. Adeg y Pasg oedd hi yn AUU Rus, a phrofais, O llygad y ffynnon, mae Ysbryd Duw sy'n ein clymu yn gyd gan ein maethu a'n cynnal mewn addoliad. A minnau'n eistedd a fy'n stydu o flaen y gliniadur, medrais brofi yn y gwasanaeth hwnnw addoliad gweddi, mawl a chymdeithas, yr un math yn union â phan addolaf yna eich cwmni, wyneb yn wyneb. Ni oeddwn beth i'w ddisgwyl gan wasanaeth Zoom, ond nid yn sicr yn cyfrwy cymdeithas na chwaith ysbryd mo wyddigar. Duw yn dapar, heb os nac oni bai. Pwysleisiwyd hyn yn y digwyddiadau gweddi Zoom Diod dy Dernas a trefnid gan Archddiacon Mones a thân arweiniad gwahanol bobl o sawl rhan o'r esgobaeth. Cafwyd amrywiaeth helaeth yn y digwyddiadau ond ar bob asglysur fe ddychafwyd bawb ohonom. yn ein cartrefi ein hunain, gan ras Duw, wrth i ni geisio cyffroad Ysbryd Duw yn ein plith. Diolch o galon i'r sawl a wnaeth arwain y digwyddiadau Zoom hyn, ac i bawb a drefnodd wasanaethu drwy gyfrwng Facebook neu YouTube. Tebyg fod ambell un o reini wedi ei mwynhau gan pobl ymhell afo'u byd yn ogystal â'n pobl eu hunain. Diolch hefyd i'r sawl, ymhell ac agos, am gwahoddiad i rannu addoliad a hwy yn y cyfnod ddiweddar a dwyn rhyw ffresni i'r profiad hwn o Grist. Rwy'n dal i ymddiried yn Nuw eleni fel llynnydd ar iddo ddatgelu a'i hun ynom ni a thrwyddom ni. Hysbysodd Duw ei hun yn ein plith drwy dulliau newydd a dechnoleg cyfoeth, Zoom, YouTube, Facebook, ond hefyd drwy y cyswllt personol a fu mor bwysig i'n weinidogaeth. Bu clerigaid wrthi'n paratoi taflenni newyddion, pregethau ac ambell drefn gwasanaeth. Anfonwyd rhai drwy e-bost, eraill drwy lythyr ac weithiau dosbarthwyd deunydd yn bersonol i cartrefi, curo a thorri gaer ond heb groesi trothwy. Parhaodd ein collegiaid a'n gweinidogion lleyg pan oedd modd i weini gras Duw i bobl yn eu llawenydd yn ein poen.

Nid bywyd lleion yn unig a effeithiwyd gan y feirws. Fis Mawrth eleni, caeodd swyddfa esgobaeth a'i drisiau, ac felly hefyd fy nswyddfa innau, yn ein tŷ ni am wythnos neu bythefnos efallai. Nid felly o gwbl. Hoffwn ddiolch i Mister Howard Llewelyn a staff yr esgobaeth a ddaliodd ati'n ddign i sicrhau parhad gwaith gweinyddol y swyddfa. Bu'n ddigon annoeth iddynt weithio o gartref, neu, yn achos Misus Ann Foreman, gorfod parhau â gwaith hanfonol yn adeilad y swyddfa, gwaith na ellir ei gyflawni heb fod yno personol. Diolch o galon i bawb ohonynt.
Rwy'n gwerthfawrogi'r cefnogaeth a gafwyd i'r esgobaethu gan Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru.
A hithau, flwyddyn arbennig, yn glanmlwyddiant ein geni, cafwyd pob cymorth yn ganol argyfwng gan y Corff, derbyniodd ein Bwrdd Cyllid Esgobaethol y taliadau arferol oll ganddynt heb ddisgwyl cael y taliadau cyfatebol yn ôl gan y Bwrdd Cyllid Esgobaethol diwedd Mehefin a Medi. Drwy'r hyn, roedd ein Bwrdd Cyllid Esgobaethol yn medru hysbysu ein heglwysi na ddisgwylwyd cyfran weinidogaethol misoedd Mehefin a Medi eleni. Ym mlwyddyn ein dathlu, defnyddiodd Duw haelioni ein cyd-deidiau a stiwardiaeth gadarn corff y cyn-rwystolwyr a'n Bwrdd Cyllid Esgobaethol yn taliadau arferol wrth ganddynt heb ddisgwyl cael y taliadau cyfatebol yn ôl gan y diwallu ein hanghenion heddiw. Tarodd Covid 19 ar adeg o'n bywyd is gobaithol pan oedd proses ad-drefnu plwyfi yn AUU yn dirwyn i ben, hyn oherwydd gorfod sicrhau ein bod yn talu'r ffordd fel esgobaeth.
Doedd honno ddim yn proses rwydd o'r Betffordd ac, o ddewis, ni fyddem wedi ei chychwyn. Ond pan gwrddais i â chadeiryddion a chynrychiolwr Lleuyrg ar AUOL a Zoom yn y haf, mewn tri chyfarfod archddiaconiaethol, dywedwyd sawl peth gobeithiol. Soniwyd am fanteision cyd-weithio, rannu doniau a'u profiad, cysylltu â chynulleidfaoedd y tu hwnt i ffiniau arferol, gweithio ynghyd ac eraill, ie, a wyddio'n gobaith yn ddi-os. Fel y nodais llynedd, rwy'n hynod diolchgar i Canon Marianne a thîm Trawsnewid a hefyd i Clerigiaid a phobl lleyg yr Esgobaeth am y gwaith caled a ymroddiad a ymlygwyd yn ystod y newydd mawr, proses a daeth i ben pan sefydlwyd Dyffryn Teifi yn olaf i'w pherffio ddydd Mawrth pymthegfed Medi eleni. Mae Canon Marianne a tîm Trawsnewydd wedi dwyn pwys a gwres a dydd y byddant yn dal i fod yn gael i helpu timau AUO ledled yr Esgobaeth wrth i chi geisio ffyrdd i fod yn eglwys yn gyd yn eich adarloedd. Diolch am ymroddiad fy nghofrestrydd Mister Arwel Davies a'm cyn gofrestrydd Mister Anthony Jenkins, a ofallodd llaw yn llaw â'r tîm yn y Swyddfa Daethiol. am wedd gyfreithiol ein trefniadau. Rwy'n ddyledus iawn i Esgob a thîm Esgobaethon Llanelwy am ein cymorth a'u cyngor hwythau, gan iddynt profi a'u proses a drefnu eisoes. Roedd a'u cymorth yn werth y byd. Diolch o galon yn yngystol i a'ch deoch yn Paul am ei ddoniau gweinyddu a threfnu di-ail. Felly, hefyd yr Ysgrifennydd Esgobaethol a'r tim staff ynghyd â Chadeirydd ac Aelodau'r Bwrdd Cynllid Esgobaethol a Taliadau Arferol oll ganddynt heb ddisgwyl cael y taliadau cyfatebol yn ôl gan y am roi o gorau a hynny mewn modd dychmygus. a gynnig pob gefnogaeth ym merfol yr AUUL yn ystod y newid mawr. Maent wedi gwrando a awgrymiadau bobl allweddol o ran y hyn sydd a'i angen er mwyn i'r AUUL weithredu hwylus gan wnaed â'i gore i ddarpar ar ei cyfer neu o leiaf awgrymu eraill a ei helpu. Pob clod i'r Archddiaconiaid a clerigiaid a'r bobl lleyg yma'r yn Esgobaeth Iddewi am cyd weithio a proses hon er nad hynny yn ddefrydol fyddai e'n ddewis a diolch iddynt am sicrhau mordd i ni barhau i addoli Duw i wasanaethu ei fyd yn datgan a'i gariad i cymunedau o'm hamgylch. Diolch i Canon Rhiannon Johnson a phob aelod o'i thîm gweinidogaethol am sicrhau fod pawb sy'n gwasanaethu ym mhob rhyw ffordd yn cael aeddfednad, a'i hyfforddi a'i cefnogi briodol, o ran pa weinidogaeth bynnag a fu'n eiddo iddynt ar ein rhan. Rwy'n bur ddyledus i'r Canon Rhiannon am ein hymdrechion i sicrhau fod gennym amnodau parod o'u heiddo at ein gwasanaeth ac i'r actaconiaid, timau a chynghorau a ŵyl a fu wrthi yn lleol yn ystod yn cyfnod anodd hwn. Ym mis Mawrth, cawsom brofiad o rywbeth na wyddon amdano ond yn unigol yn ein teuluoedd neu grwpiau cyfeillgarwch, neu drwy gipolwg ar eitemau newyddion am fywydau pobl eraill. Fod bywyd dynol ar y blaned hon yn aml yn anodd. Bydd rhai ohonom yn goroesi cofid yn gymharol hwylus, gollod eraill a'u bywydau, neu efallai golli anwyliaid. I eraill eto,

Ar adegau fel hyn ein pennaf angen yw am arbenigwyr a gweision cyhoeddus ymroddga, tybed? Clwysom dro aeon a thro yn ystod y degawd ddiwethaf mai y fachnad mae ateb i popeth do ddatgelwyd pa'r mwl ddiffyg-ygol yn cred hon. Mai busnes yr eglwys yw hynny. Pam mae'r esgob yn mynnu bod yn wledyddol? Ie, busnes yr eglwys. Yn bendifaddau yw'r hyn gan ein bod bob un yn aelodau mewn oed o'n democratiaeth blinedig, y mae'n bywyd ein cymunedau yn fater i pawb ohonom, fwy clerig neu lleyg. Gorchmynnodd Iesu ein harglwydd a'n gwiredwr I'r Apostolion cyn iddo ddiflannu o'i golwg i fynd a gwnaed ddisgyblion o bob cenedl. Treuliasai Iesu flynyddoedd olaf a'i fywyd ddaearol yn dysgu a'i ddisgyblion beth oedd ystyr bod yn ddisgybl, yn ddilynwr i Iesu. Mae gennym bedwar casgliad o dysgeiddioeth Iesu, sef Engylau Mathew, Marc, Luc a Ioan, ynghyd â llythyrau Testament Newydd, rhai o law'r pobl a adwaen i Iesu, llythyrau Iago, un Pedr a Jwdas, neu o law'r Sant Paul.

Rhaid i'n ffydd fel Cristnogion fod yn dalltun o'r mod yn dylem fyw, gan ein galluogi i gyfrannu'n deg a chytbwys i'n cymdeithasau. Nid yw hyn yn golygu yn bydd Cristionogion yn cyntuno pa polisïau neu blaeddiau gwleidyddol i'w cefnogi, ond er hyn y mae'n rhaid penderfynu yn ein gylch yw pa faint prawf sy'n priodol go gyfer a'n dewis polisïau. A ydywn a'n tynnu nes at Deyrnas Dduw, neu ei endiaethro, canys yr her i Gristnogion yw gwireddu deyrnas yn ein bywydau. Ni fydd hynny o angenrhaidrwydd yn peri i ni cyntuno ar y math o Lywodraeth neu polisïau ar ein gyfer, ond fe rydd fod i ni ddysgu oddiwrth ein gilydd a chyd-weithio â lles cyffredin a'r hynny er gwaethaf ein gwahaniaethau, bod yn halen a goleuni yn unol â gorchymyn Iesu. Nid erai'n fwy na'i hun y bu'r ad-drefnu diweddar. Nid chwilio strwythur perffaith mo nod y gwaith. Ceisio ffordd oedd y bwriad, ffordd i ddefnyddio briodol yr adnoddau oedd at ein gwasanaeth er mwyn cyflawni, yn ein ddydd a'n cenhedlaeth ninnau, her barhaus yr Eglwys. Gwnaed disgyblion o bob cenedl y dysgu byw ynghyd, megis disgyblion gan ddilyn y Ffordd, sef ein Harglwydd a'n Gwiredwr Iesu Grist, a hyd trwy ei ŵyn cymhleth ein bywydau beunyddiol, o gyrraedd penllanw ein newidiadau strwythurol erys y bwriad. Ble nesaf felly? Bwriedir yn rhannol yn ystod yr tair blynedd nesa ddatblygu'r hyn a gychwynwyd gan fy nragflaenydd Esgob Wyn.
Bydd gweinidogaeth NSML yn allweddol bwysig o ran tyfiad ein heglwysi lleol, a bydd gweinidogion ffocl yn tynnu ein cymunedau eglwysig lleol at ei gilydd, fel bo'r gweinidogion eraill a digyflog a chyflogedig yn canolbwyntio a oryglu a datblygu amrywiol welegaethau yna a ŵyl. Bydd y gyd-gymdeithas alwedigaethau yn dyngenfennol o ran galluogi Cristnogion yn eu hysgobaeth i gyd-ddeyrnad sut y mae Duw yn eu galw i fod yn halen a goleuni. I rai, hybu gweinidogaeth pobl eraill fydd yr her, ymateb i alwad yn yr eglwys fel clerig neu lleyg, gwaith bugeiliol, neu addysgol, ym maes pobl ifanc a phlant, neu fel efengylydd. Diolch i'r Pach Rob Wainwright am ddod â gyd-gymdeithas alwedigaethau i Diddewi. ac am ei frwdfrydedd a'i ymroddiad, ac i caplaniaid a gyd-gymdeithas am cymothwyo'r pobl yn ein hysgobaeth i bwysio'r ymesr y hyn yr mae Duw yn ei galw i wneud ei bywyd. Rhaid i mi ddiolch i'r Canon John Bennett a'n cymryd a'n wenau'r cyd-gymdeithas wedi i Rob a Lindy symud yn ôl yn Swydd Efrog. Mae ein prosiect i sefydlu canolfannau cenhadu, menter gweinidogaethu a chenhadu arall a chychwynnwyd yma gan Esgob Wyn, wedi elwa o Cronfa'r Efengylu Daleithiol. Ym mis Chwefror flwyddyn olaf, dibyniasom bron dwy filiwn o bunnoedd i fyd yn fodd iddynt barhau. a chaniatáu i naw aelod staff milltio'r pumed rhan o'u hamser i helpu â'u ŵyl, wrth i'r rheiny geisio plannu eglwysi a chymell oedolion i fagu ffydd a chael eu bedyddio. Mae gennym dair canolfan cenhadu bellach. Sefydlwyd y canolfan Merlin's Bridge gan Esgob Wynne a'i harian o Gronfa Strategaeth yr Esgob, Bydd cam nesaf a daeth yn ddibyniol ar y gronfa efengylu. Hoffwn dalu terynged i'r chwaer ddal leg am ein gwaith diflino. Bu'n cydweithio yn ddyfal â'r Pach Heather Cale, Pennaeth yr Ysgol Eglwys leol. Hefyd â'r efengylwyr arloesol Misus Ruth Basisa a Miss Molly Baldwin, sy'n gwasanaethu yn ystod cyfnod mamolaeth Ruth, i hau had yn ffydd yn y cymuned lleol. Mae'r chwaer Val yn ein gadael er mwyn cychwyn swydd newydd yn Eglwys Lwygr, ond gan adael canolfan llewyrchus o'u hol. Gyda chefnogaeth y Gronfa Efangeli Taleithiol, mae yna ddwy canolfan arall yn y gwaith, y naill yn Llanelli dan arweiniad y Pach Gapten Rob Lowe a'r Llath yn Cross Hands. Daw'r canolfalau cynhedu hyn o dan nawdd y pedwaredd Acht Ddiaconiaeth a'i harweinydd Archddiacon Nunes. Diben y canolfan cenhadu fel prosiectau yw ein helpu i ddysgu sut mae plannu eglwysi a'r modd i i efengylu fel esgobau, er dwyn a lodau i ffydd yn ein Harglwydd Iesu Grist, a'i hysgogi bawd ohonom i fod yn halen a goleuni yn y byd. Mae Archddiacon Mones, ynghyd âi'r tîm, hefyd yn gweithio i helpu AUL i ddysgu plannu eglwysi, fel cysylltwch â hwy.
Mae yna fwy i Esgobaeth na AUU a bedwaredd Archddiaconiaeth.
Byddwn yn gwneud â'i gorau hefyd yn ystod y tair blynedd nesa' i cefnogi cenhedlaeth a gweinidogaeth ein cyrdylan, ein hysgolion eglwys, Plant Dewi, Tir Dewi, a gweithgareddau y Cyngor Esgobaethol dros gyfrifoldeb cymdeithasol. Diolch i Deon Sarah ac i dîm Yr Cadeirlan i fi ar hyd yn cyfnod hwn y fam eglwys i ni gan annog ac ysbrydoli'r genedl trwy gyfrwng a'i darlleniadau ers cychwyn y cyfnod clo. Exalt, let angel Pwy yn wir all angofio datganiad godidog Dog yn exultat o enau Canon Lee yn ngwyl nos y Pasg. Os aeth hyn yn angof gennych, neu oni welsoch y raglen, mae'n dal ar ein gwefan. A sôn am wefan, rhaid cribwll ein tîm cythfarebu dan arweiniad David Hammond Williams. Heb David a dîm, buasem ar goll, ar ein pennau hunan ac yn ynyseg. Pobl Dewi wedyn sy'n tynnu'r esgobaeth at ein gilydd dan law Tessa Briggs. Diolch i bawb sy'n cyfrannu deunydd ac i dîm golygyddol Tessa. Bu gwaith y tîm gyfan a fod i ni dal cysylltiad â'r naill a llall drwy air ac yn wir drwy weddi. Roedd gofalu fod yn gwasanaethau braille a hwyrol yn ei lle yn waith diarbed i David, a dim cyfle ganddo am saib, a hynny am fisoedd. Roedd hynod ddyledus iddo. Rhaid talu teyrnged i hysgolion eglwys am addysgu ein plant drwy'r clwy mawr hyd yn oed. Diolch yn arbennig i'r ysgolion hynny y penaethiaid a athrawon a ofallodd am addysg i blant gweithwyr allweddol yn ystod y cyfnod anodd i a sicrhau chwarae teg i bawb yn ein hardaloedd. Testun crynfachder hefyd yw gwaith dyfal y rheiny sy'n rhan o Plant Dewi gan Gyfarwyddyd Misus Catrin Eldred, Tir Dewi, dan arweiniad Mister Gareth Davies, a'r Cyngor Esgobaethol dros Cyfrifoldeb Cymdeithasol dan law sicr y Path Dewitt Wilson. Ynghyd ag Undeb y Mamau gyda Misus Heather Witt wrth y llyw, maent y llythrennol yn newid bywydau, Rhan annatod ydynt o darlun mawr sut mae bod yn halen o goleuni yn ein cymunedau. Yn ystod fy nhair blynedd cyntaf, treuliais amser ymweld â phob ysgol, eglwys a phob canolfan â Project Plant Dewi, ac fe'm calonogwyd a'm hysbrydoli gan yr hyn a welais. Fy ngobaith yw ymweld, pan fydd modd, â phob cangen o Undeb Mamau yn y flwyddyn sydd i ddod.
Bydd y tair blynedd sydd o'n blaenau yn gyfnod prysur wrth i ni nesáu at ein dallu mawr nesaf, a honno'n garreg filltir, gobeithio, yn gellir a'i dallu gyda'n gilydd mewn modd mwy arferol. Yn 2023, gelir 900 mlwyddiant y Pab Calixtus yr Ail yn gwneud cyrdeillan Tyddewi yn Fangre Pererindod. Wrth i ni nesáu at y dathliad hwn, bydd gan pob un o'r tair blynedd nesaf ei ffocws ei hun, i'n cludo y tu hwnt i'r 900 mlwyddiant yn 2023. ac i'n hystyriaeth o'n pererindod Cristnogiol ein hunan, yn igolion ac yn cymuned ffydd. O'r Adfent deuddeg deuddeg, dyma cychwyn blwyddyn o ddwysau gweddi. Peidiwch ddisgwyl i'r Eglwys ddarparu adnodau er eich cyfer. Y gobaith yw gweld eich AUL adeg y Garawys yn arbennig yn eich annog yn ystod ein taithwenni, ond cofiwch, ni fydd angen gwybodaeth annebygol ar gyfer hyn gan fod gennym bawb ohonym y canllaw gorau oll, sef yr Ysbryd Glân. Mentrwch arni gan ofyn i'r Ysbryd Glân am gymorth i ddysgu gweddïo o newydd. O fod angen cyngor, gofynnwch â bob cyffrif i rywun yn eich tîm AUL, ond mae agor eich calon i Dduw yn ddigon, gan agor eich llygaid a chanfod atebion Duw yn ei air, yn rhoeon eich bywyd, ac yn y bobl sy'n rhannu eich taith. Profiwch fi, medd Duw, drwy y profwyd Malachai. Rwy'n eich annog i profi Duw eleni, a dysgwch fwy am weddi a byw bywyd gweddïgar. Dyma fyd ein taith o Adfent Deuddeg Deuddeg. Yn Adfent Deuddeg Deuddeg Un, cychwyn blwyddyn o fod yn ddisgyblion fydd y bwriad. ac o Advent 2022 blwyddyn pererindod, ond nid at yr hen feini yn unig, nid at ein hen adeiladu eglwysig sy'n adleisio gweddïau'r saint, ond hefyd at y amrywiol fannau sy'n addangos cariad Duw yn ein hwys ninnau. Cofiwch wylo gwefan ein hysgobaeth os am arweiniad. Felly, gweddi, bwrdd yn ddisgybl, a pher yr undod, taith esgobaethol driphlyg i'n helpu i ddilyn Iesu gyda'n gilydd, i rannu ein ffydd Cristnogiol ag eraill, gan fyw megis dinasyddion teyrnas Duw yn ei fyd, drwy fod yn halen a goleuni. Gallwn cychwyn y daith â gobaith. Yn ystod y flwyddyn anodd hon, gwelsom fod Duw yn gweithio ynom ni a thrwyom ni, er gwaethaf popeth. Fel y nodais llynedd, a'i ailadrodd eleni, mae gen i ffydd dwyd a ddelo y bydd Duw yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân yn cyd-ymaith â arweinydd i ni yn y flwyddyn sydd i ddod ac yn y bydd ef yn ddarparu pob angenrhaid i'n galluogi i rannu ei gariad gydag eraill.
Pwrpas deublyg sydd i'r geiriau hyn, sef a charge o fwriadid adeg fy ngofwy, fy hefin eleni, a'm hernechiad fel Llywydd Cenhadledd is gobeithiol fis Hydref. Dyma dasg i chi felly, gofyn i bawb a'u ymateb i un cwestiwn. Pa dair nod fydd gennych fel a'u yn ystod y blynyddoedd hyn o weddi a bod yn ddisgybl er mwyn bod yn barod i fentro fel perrynion i'ch cymundeb lleol? Pa amcanion penodedig fydd yn eiddo ichwi er mwyn medru canfon maes gweithgaredd Duw a bod yn rhan o gwaith gan ddenu pobl i'ch cymuned ffydd yn Nuw, Tad, Mab, a'r Ysbryd Glân?
Cwestiwn maith o bosib, Ond ei hanfon yw, pa dair her fydd yn eiddo i'ch AUU, er mwyn rhannu ffydd â dwyn eraill i garu, dilyn a gwasanaethu Iesu yn eich bro a'ch ardal.
Yn Flwyddyn Bererindod 2023, Pan fyddaf yn ymlwybro drwy esgobaeth, bwriadaf, Duw yn foddlon, ymweld â phob a ŵyl, gan ofyn i chi sôn wrthyf am yr hyn ar fi wrth i chi geisio cyrraedd a'ch amcanion. Nid ceisio dyganfod pâr mwy llwyddiannus fyddwch chi, fydd fy mwriad, gan mai Duw y pethau annisgwyl yw ein Duw ni, a phan awn yn ein cwmni does dim sicrwydd pendant i ba gyfeiriad y bydd hynny, ond bydd diddordeb gen i glywed am y daith a gychwynnodd â'ch tair nod. Felly, chi, ddioniaid, AUL, a charraedyddion AUL, lluniwch proses i penderfynu ar eich tair nod ac, wedi gwneud hynny, anfonwch feddylion i'm swyddfa erbyn Mawrth wythfed ar hugain deuddeg deuddeg un er mwyn iddynt fod yn sail na'u canolbwynt ein cynhadledd esgobaethol ohiriedig deuddeg deuddeg ar undeg ar seithfed o Ebrill 2021 wrth i ni gychwyn cam nesa aeth taith gyda'n gilydd. Bendith Duw fo'n helaeth arnoch wrth i chwi nesáu ato ef. Bwyd iddo a'i chnerthu i'n ddwyn pwysiau daeth, a bwyd i chwi wrás i'n sylweddoli ein presenoldeb ddydd ar ôl dydd Amen.